Yo tɔnyewoe medo gbe na ame sia ame va agbenke ƒe aʋala dzi. Egbe nui medi be magblɔ enye be mana dzideƒokui eve amewe. Aha, nɔvinye sue yiwo gbɔ. Eya ta menɔ gbɔgblɔ be ne ele la dze be naʋu YouTube haɖe be nuxlɔamenyawo sugbɔ. Evinɔ enyi ate ŋu aŋu YouTube akɔ nɔ nu xlɔ tugbedzeviwo tukpokpɔwɛ. Ame tsitsi enye ate ŋu aŋu YouTube akɔ nɔ nu xlɔ alo akɔ nɔ nu fia ɖekakpuiwɔɛ kple ale míakɔ nɔ agbe haɖe be agbee le tɔtrɔ. Ok, nu yi medi be mafia egbe alo mado ŋusẽ nɔvinyewɔɛ yi wotsi gbɔ eya nye be agbe megate ŋu o, ɖeɖi megate ŋu o le nyuiwɔwɔ me o. ɖeɖi megate ŋu wòle nyuie wɔwɔ me o. Amebubu ɖe, ɖeɖi megate ŋu wòle amebubu me o. Edɔwɔwɔ ɖe, ɖeɖi megate ŋu wòle dɔwɔwɔ me o. Wodzi meva nɔ mamanye gbɔ ale be menɔ tsitsi etɔnye enɔ. Tɔnye enɔ lɔlɔ̃ yi wòkɔ na eviɛ yi nye etɔnye la, eya wòkɔ nam yi wɔe be meva zua kufiatɔ vi ɖe le ƒe ade kple ƒe adre mawo me. Vɔ he medzo le fi ma la, medzo le mama nye gbɔ la, meva se, hẽ, meva se hade dɔ ta. Ale ko dzɔ. He medzo le mama nye gbɔ le teƒe bɔbɔe ma yi wole nye lé abe kukulu zi la, meva zu ame gbɔ vi. Ame gbɔ ya meva nɔ. Direct. Etɔnye kple nɔnye ɖe, wole agbe, womeku o gama o. Vɔ medi be mana nànya be ne wodzi wò ɖe agbea me ɖe, mèganye alẽ o. Edze be nànye dzata. Agbeɛ ɖe, eh, ma gblɔ na wò be mele bɔbɔe o. Ao, mele bɔbɔe o. Edze be nàsẽ. Edze be nàsẽ. He wokɔm kɔ yi ɖe amegbɔnɔƒe la, magblɔ be Fadre, fadre ma wɔme me dzetɔ me ɖeɖe, dzagble ɖeɖe. Yi me nye as at that age, six years, seven years ma la, eh, agble ɖeɖe me dze be wòanye nyewo, nyewo responsibility ɖe leke o. Vɔ option me le asinye o. Ne wodzi wò le kɔƒe me ya, agble ɖeɖe you, is a must. Wodzio ŋɛ kura tsɛ xɔ ɣleti nɛnɛ ɣleti etɔ wokɔ kɔ yi ɖe agble enɔ wokpɔa ɖe megbe. Ta farming is part of our life. Sese ma ɖe eya gblɔ me le ne kpɔe bɔbɔe gbɔ la ne do game ɖe edze be na se. Yata me tsi na wo be edze be you should be a lion. Elayɔ in a sense that edze be nàsẽ ŋu. Eya gblɔ me ɖe, menye be nànye lion share ɖilawo ao. There are, magblɔ be agbenɔnɔ ɖewo le elã ɖewo ŋu yi wòdze be míasrɔ̃ abe kɔlikpo. Matsɔe le English gbe me be eagle. Agbenɔnɔ ɖewo le wo ŋu wòdze be míasrɔ̃, si gbe ke vɔ̃e tsɛ le wo ŋu. Vɔ nyuietɔ yi medi be mafia wò ya ta ame kɔ dzata kɔ le kpɔɖeŋu na wòe ɖe, eye anye be edze be nàsẽ le agbea me. Meva nɔ ameawo gbɔ. wole bele nam, menɔ sesẽ le tsitsi, menɔ sesẽ le tsitsi. Nu yi wofiam ɖe eya nye be agbe mebɔbɔ, edze be nàsẽ wo. Ne exɔ ƒe adre ya wokɔ wokɔ yi ɖe ame ɖe gbɔ. Alo ewo nenye ɖevi exɔ ƒe adre ya nele nyewo video ya kpɔ, nexɔ ƒe ewo nele video ya kpɔ, neƒo nexɔ ƒe wui atɔ nele video ya kpɔ ɖe. Nyui me di be matsi na wò enye be edze be nase le nyui wɔwɔ me menye le vɔn wɔwɔ kpa dzi o. Edze be nase. Edze be nàsẽ. Aleke nàsẽ? No be nàde tɔme zi atɔ̃. Mía ame ɖewo yi nyo tɔme ɖe. Ne èzɔ kabakabakaba, nɔ mewɔ yiyi ɖeɖe, awɔ abe fiftin minit. Yiyi tɔme ɖeɖe tso aƒeme kɔ yi ɖe tɔme, awɔ abe fiftin minit alo twenti minit hafi nàge ɖe tɔme. Yiyi kple gbɔgbɔ how many minutes? Mi nɔ me. Agble ɖe agble me le aƒe mɔnu lo. Memle ɖe agble ɖe ke me tso me be me yɛ ɖe agble. Agble dede mi aƒe dɔ wonye. Vɔ egbeɛ ɖe nye menya ɖomahi ele Accra, ɖomahi ele Britain, ɖomahi ele US. Sese ɖe ya me le babia na wɔ be ɖe edze be nasẽ. Ele Britain Britain ƒe challenges wo le. Vɔ kɔƒe yi me metso ɖe eƒe nyagblɔ me le na wɔ eƒe ŋusẽ dɔ me le because nye menya be mía ʋe kɔnu me ɖe agbledede is is is culture for us. Mía agbledede culture ya wonye na mí. Agbledede ɖe culture is part of our culture. Of course, eya me mi kpɔ organic food wo le. Ya ta me tsitsina be dze be na se. Nyuie wɔwɔ ɖe exie fe na me. Matsina wo nyateƒe toto. Nyateƒe toto. Akpɔ ame tsitsi adro agba tso teƒe ɖe gbɔ wòakpe ɖe amea ŋu ɖe nyuie wɔwɔ ƒe akpa dzie ma. Medie tɔme, ne medie tɔme dii va yi do teƒe ɖe ɖe kɔsidagbe yi mete ŋu die tɔme nyuie ɖe yi suku yi mele o, suku dede mele o ɖe. Medie tɔme ku tsitɔ ka ɖeka va yi na ame ɖe kokoko. Ahosiwo kple tsyɔ̃eviwo. eya nye nyuie wɔwɔ. Ne mekpɔ ame tsitsi dro agba gbɔ, mekpɔ be game mele ame gbɔ lo, vɔ ne mekpɔ be game le asinye mate ŋu awɔ ema fast ɖe, mekpɔe ɖe amea ŋu kple susu be yayra yi le amea si ɖe ne maxɔ eƒe ɖe. Minɔ wɔ. be ne míakɔ ta mɔ na mía ame ɖewo ta. Mate ŋu agblẽ mewɔ nyewo video ɖe ne kpɔ nyewo video yiwo va yi. Eŋu ƒom menye zi ɖeka alo eŋu ƒom zi ve. Eƒe mark eya ye le ŋku dzi nam le fi. Eŋu ƒoa me. Mark ɖewo le megbe nam. Mark ɖewo le tame nam. Pictures wo kple video le asinye. Eŋu ƒo menye zi ɖeka zi ve vɔ mele agbe. Nye ɖeka ta magblɔe be Mawue ɖii nam. Vɔ ne megakɔ ŋku kɔ da ɖe ɖe yayra aɖe yiwo mexɔ yiwo nye menya o ɖe, mexɔ se be eyae lém ɖe agbe va se ɖe egbe. Ta nyuie wɔwɔ, agbe nyuie nɔnɔ, ŋkume sesẽ tɔ ɖe eya gblɔm mele na wò le mɔ dzi. Ɖeɖi megate ŋu wɔe le mɔ dzi o. ɖeɖi megate ŋu le nyuie wɔwɔ me o. Agbe ɖekae meganɔ egblɔ egbe be agbe ɖeka ame ɖeke mele atsi nam be agbe wɔme eve le yi si o. Ɖekae le asiwò ɖe kpɔ be nyuie ka ya nàte ŋu awɔ akɔ kpe ɖe amegbetɔ ƒomea ŋu. Eye ame kɔ va mɔ dzi na wɔ egbe. Be ma na dzi dofɔ wɔ. Ame gbɔ nɔ nɔ fe story de. Eye anye ma kɔ nɔ vava. Hade be nye ame gbɔ vi ya me nye. Ame gbɔ vi me nye. Etɔ nye kple nɔ nye de. Nye me nɔ ugbɔ tsi o. Ta ewo yi nɔ etɔ kple nɔ ugbɔ tsi de. Kɔ wo YouTube kɔ va na kɔ va nɔ nu fia me de. Nya sa ɖe menye tago ɖeka me wòle o. Menɔ gblɔ nunya dzidoe asi metu ne o. Tɔnye mekɔ le wòfia fifi la ɖe. Mekɔ le gbɔgblɔ kple susu be wòana dzidoƒo ye nye ame gbɔvi menye. Eŋu mele nye kpe o, etɔ menɔ asinye o. Ya ta megblɔ va ye be etɔ le asinye vɔ etɔ mele asinye o. Ta nàbia ame tsitso ne wode gɔme na wòe. Amegbɔvi ƒe lifestyle eyae le asinye. Aha. Ee, ŋkume sese ɖe eteƒe ma ya mesrɔ̃e le. Makɔ nyɔagbenɔnɔ ƒe akpa ɖe akɔ nɔ vava vivivivivivivi. Sue le asinye egbe medi be magbɔ na wò ema. Be Nàwɔ wo susu be dzata yae nye. Don't give up in life. Ɖe dzi megate ŋu wɔe le nyuie wɔwɔ me o. Gbã. Trɔ wò susu. Di ame ɖe in your life. Di ame ɖe yi nàte ŋu akɔ tɔ be kpɔ, medi be manye amea tɔgbe. Enye ɖe? Ame gbɔ me nɔ ɖe, eƒe sese yi wònam ɖe esugbɔ. Sese yi, agbenɔnɔ ƒe sese, akufia menye míade gbe o, enye akufia menye míade gbe o. Ɛɛ, akufia ɖe menye míade gbe o. Edɔwɔwɔ ɖe, ah, míwɔ dɔ ɖewo ƒo asikpe na mí. Enɔ tsi enɔ nye yi dzim tsi nam gbe ɖeka be ɖe yi nɔ anyi gbe ɖeka yi nɔ tsatsa be yi nɔ gbe gbedo na ame wɛ. Ale be ŋutsu ɖe kpɔ ya ŋutsua bia yi se be ɖe me ɖe ku eviwo ɖe ate ŋu akpɔ etɔgbi ɖeka kɔ va nam ɖa. Ate ŋu akpɔ evi eviwo yi ne dzi ɖe ate ŋu akpɔ exati ɖeka ɖe kɔ va nama. Mehiã evi abe eviwò ya tɔgbi tututu. Nu ka wokpɔ le ŋunye? Enye ame ɖe menye ne dɔm dɔ yi nava yi kɔ agba va nam ɖe ɖe meƒuwo ɖu kɔ va yi kɔ dɔ. Ne dɔm dɔ five minutes ɖe four minutes ma wɔ le eme. I try to match the time. Akufia menye mía degbewawo. Edɔ sesẽ wɔlawe. Mía viawo generally we are hard working. Menɔ dɔ wɔ le hotel as a cleaner. Ale be menɔ anyi gbe ɖeka ko supervisor va tu. Ebe ɖe wobe amewo wɔa dɔ. Dzogbedziwo wɔa dɔ Vɔ yi me kpɔ eve ŋutsu ɖe yi wɔ dɔ abe ale me wɔ dɔ. Kpɔ mi wɔ dɔ dedime ta me ŋutɔ. Kpɔ enua va le abe magblɔ haɖe be menɔ ame gbɔ ta yi me le dɔ wɔ kple susu be ne ma dze amia ŋu. Haɖe be amia ɖe menye tɔnye ye o. Ya ta me wɔ o mam. Ta didi mete ŋu nye le dɔwɔwɔ me. Didi mete ŋu nye le le agbe ya me ɖe. I don't give up in life. Ya ta ne le nye kpɔ le mɔ dzi. Mega nye give up o ao. Enu evelia yi maga gblɔ na wɔ nye be etsɔ mawɛ. Etsɔ mawɛ. Ya wule keke ne le postpone. Ta si etsɔ ma wɔe ma. Ne di be yeawɔ nane ɖe, ŋlɔe ɖe agbalẽ pepa kakɛ dzi. Ne efɔ ɖe, plani fon yae be yeaƒle le ɣleti ade me ɖe. Once you are working, dze planning wɔwɔ be foni adze be maƒle le ɣleti etɔ̃ me. Ne menye sigbe o ɖe, amia ŋku de edɔ ne wum le ɣletia me aƒle fone kɔ da ɖe. Ɣleti etɔ̃ megbe ɖe, etadodzinui le asiwò ɖe akpɔe. Eya ƒeteƒete edɔwɔwɔe. Eya ɖe edɔwɔwɔe. Naɖeke mele yi ne wòmeda afɔ ɖe ya wòasu asi o ao you have to take action edze be nàde afɔ nɔvinye yi ne le nye kpɔ le mɔ dzi egbe ƒe advice me kɔ va na wɔ ema be Ame gbɔvi nɔnɔ ƒe story wo ɖe ya ma kɔ nɔ vava emɔ dzi haɖe be ame gbɔvi ya me nye. Mi ame gbɔviwo ɖe we are hard working. We don't give up. And that is one of the stories I would love. Ma di be na srɔ le gbɔ nye. Mi me nya kufiatɔwe o. Edɔ sesẽ wɔlawo ya mienye. Ya ta wɔ abe nèle nye kpɔ le mɔ dzi. Medi be makpɔ wò le mɔ dzi. Ne wòtse nakɔ naɖe kɔ va fia mía dedukɔwoe. Ne naɖe le asiwò èdi be yeaŋlɔ le comment ya te ɖe, ŋlɔe. Nye ƒe nɔmba, mele arrangement wɔ na nɔmba ava kple susu be míanɔ ka me, ne míanɔ dze do, ne míanɔ asi trɔm, míanɔ tutu do na míanɔ. Megblɔe va yi be, Enu yi nye me nya heme nɔ Ghana, nu yi nye me nya heme nɔ Togo, nu yi nye me nya heme me, me, me, me tsi kakakakakaka do le secondary school. How? Aleke o dzɔ? Ŋ fifi la ɖe, YouTube va na be ne le nye kpɔ le mɔ dzi. Primary school viwo le YouTube ŋu. Ewɔe vitɔ. Ekpɔ talent na viwɔe ɖe, ate ŋu awɔ nuka? Ate ŋu aʋu YouTube nɛ ne wòanɔ eƒe talent show. Yovo ɖe mekpɔ yovo ɖe wo video me nɔ to do ɖe ŋu. Ko wòfɔ fu ya wòdze video ɖeɖe fuɔ. Kakakakakaka wòdzi ɖeviɛ. Wòdze video ɖeɖe ɖeviɛ. Ɖeviɛ xɔ ƒe eve alo ƒe etɔ̃. Ko wònya dze nuƒoƒo ko ya wona wòdze hadzidzi le YouTube dzi. woʋu youtube na ɖevia vɔ ema kaka ɖevia le ƒome tanye mekpɔe be perseverance i am not the best menɔ gblɔ ɖa i am not the best i will not be the last mi le me medi be makpɔ wò le mɔ dzi kɔ woƒe youtube kɔ va ma subscribe na wɛ mm -hmm. ma subscribe na wɛ ne mia kɔ kpe ɖe mia nɔ ŋu because this is a miss mi me nya how long youtube ava nɔ agbe o ale be do va dzo do va dzo va kaka le tɔtrɔ le dzodzo ne ya nɔ anyi da ɖe mia da kpe na ma ŋu vɔ wo le asi trɔ le nuwo technology o nye ɖe mi nya nɔ anyi da o ta fifi la yi game le asi wɛ mɔnu kpɔkpɔ le asi wɛ ɖe jagba na kɔ na ɖe kɔ va mɔ dzi kple susu be mia nɔ kame ne mia srɔna ɖe eʋe dukɔ ne tsi na mi Mebia ɖagbenawe, bia ɖagbe na ame sia ame be mègaŋlɔ be o, subscribe na videoa ne nàme kple nɔviwòe. Míanɔ ka me?